Rwegi, rwegi, naakweshengyeza rwegi nyesaasira. Abaana nibamwoboora. Nyowe tinkumanya eki eki ndakukore rwegi, ija onkaruga kukuha omukazi,
naamukuha naaku naaku naakwongyera n'ente,
hati ija okumbe mbyaani, naaza kwera naarangwa ekyo tikikumara. Nyowe tinkumanya rwegi eki ndakukorre. Noofa. Mbwenu hati rwegi.
Kugira ngu otaha nokora ebyafaayo nokora ebyafaayo industry yaitu tori nkebyeshongoro byentuha ebikuba byaza omu management ebiro bishatu bikashaba iguru nensi okashusha ngu ogwo naba ari omushaija naba ari iba ogwo naba atari baro kwihaho noba ogiireyo bakusainingye kandi nyowe ninyenda kubagambira ntakagambira enshonga ya reg naba nasainingire omweshongozi ninyenda nakusayininga nkashanga otaine ekyori. Nakutamu sente ogume ogyende oze wongyeze okwombera orutookye reero oze kugira ngu ori omweshongoozi oine talenti nyowe nkutemu sente ngarukye reero ngyere agaza kubonabona n'emirimo yangye omuka nyire ogume oze nakutandarariza ebintu nkwerekye ngu talenti noine noine kutamu amaani kugira ngu ogire ahi wahika bitari eby'okugyendera ebyo n'obushokye bukutukura mwakihurira nyine n'ekindi eki nkuza kubagambira eki ndabakore imwe abeshongoozi nyowe naaga akakuru akeshongoozi nkaza omu inbox yangye Ninza akakwata nkatware nkatema biri ahagati yenyanja karara ebiro bishatu aho ninga ebyenyanja bishatu baitu obwe kaba nkatarire ebyo nkatema so nikwo nyowe nenshonga ya Regi Regi onsasire kugambira kuba omu video egi kwonka eki nanyenda kukugambira ngu Regi kwongyera kusiima ebyotukorire namunonga nyowe nkanye tata Bruce ekyeshonga okyentuwe. Ninyenda ngu onkahate kandi nangwa ni ndebere onsindikire message niwagira ngu nonda ku ngu ntembe nze Dubai na Abu Dhabi tu performinge hamwe kwonka nyowe tinkija ku performinga naiwe ahabw'okuba nonkira ninyenda ngu ogumizemu orikuhanika ebendera mbwenu eki naza kukora ninyenda ngu Dubai. Wahika ota airport nkahi bakuteeraho red carpet ninyenda ngu ngarame ogume norubata mpaka ahu orahikire omu motoka Wahika omu hotel nabwo orubata aha nda yangye Twahika aha ku performinga ebiro munaana o performingire aha nda yangye kuruga aha kyeshongo ky'okubanza mpaka aha muheru Even ngu ebyo ebyokugira ngu waaba ngu waza ku performingire aha stage waza kurubataho King of good music kandi omuntu okoze ekya fire akaija akaija Rugogo akagita ahansi Ekyaremire ba Kafeero batakafiire, iwe okakikora, nobaasa ota kupafomingira orikubaata aha stage kandi yagara owaaha Taata Bruce? Niinyenda ngu opafomingire aha nda yangye, Dubai, then ebiro mwenda Kagame event yakikwatamu omuri Abu Dhabi aha Hammers Club, imwe ab'okumanya Airport Road. Naho niinyenda ngyende naiwe naho opafomingire aha nda yangye. Mwakihurira? Eki n'ekikworeka ngu nyowe already niinyenda kukukorera ebyafaayo ogwo mwaka. Hati haine ekindi eki ndiyo ninza kureeta eki ndakukora. Kwonka ntakaherize, naaba niinyenda kukugambira ngu yoorya omweshongozi ori ogwo, waaba noomanya ngu tokumanya, toine set goals, ruga omu kweshongora. Abantu bariyo nibaheereza industry value, iwe noomwihaho value. Naabateera engata nyowe.
Mubirundaga.
Gayetware.